chibai vek ule kan reh rei vang vang hle mai a video thar nen kan lo let leh ta e kum sang leh sawmhnih paruk chhunga kan video hmasa ber atan whatsapp hmanga pdf siam dan hian sawi teh ang whatsapp hmang khan awlsam deuh in pdf a siam theih a chu kan pdf siam chu a thawn chhuah nghal theih bawk a ni whatsapp ah khan-- kan han lut ang a group ah leh private chat ah khan a thei a entir nan kan pdf siam kan thawn tur te ah khan kan thawn nghal duh nih chuan in an mahni ah khan private a maw tin group ah kan post duh nih pawn group ah khan a siam in ti khan a tih nghal thei a amaherawhchu kha pdf kha keimahni tan chauh a. kan hman duh nih chuanin ah post darh nghal kan duh loh anih chuanin kha kan pdf siam a kha keimahni leh keimahnia khan kan siam dawn a ni tah chuan hetah hian a zawmna ah hian kan zu lut anga tah hian iu tihkha i zu i zu chhung a chuan nangmah ah khan-- i zu lut dawn a ni. Chuan kha pdf siam kha i thawn chhuah pawh khan nangmah ah bawk khan a lut dawn a ni. Chuan pdf kan siam dawn chuanin hetah hian media picker ah hian kan zu lut ang a, thlalak te video te kan post dawn a kan luhnaah khan kan zu hmet ang a. Chuanin document tih ah hian kan zu hmet leh ang a, chuan scan document tih hian kan zu lut ang a tichuanin tikhan document scanner kha a rawn inhawng ang a an an pdf siam tur kha thla kan zu la dawn a ni document scanner kha an thla la ang a tih chuanin kha manual leh auto khan a crop theih a chuan hei hi enhance mode ah a awm sa ta a kan duh chuan hei hete hi filter . a dah theih a hei ti hian filter kha kan zawm bet ang a colour kha chi hrang hrang in ti hian a thlan thei a a var deuh chi te a thim deuh te tikhan a rawng chi hrang hrang khan a thlan thei a hei hi original hi enhance mode kha a ni ta a hei hi black and white pangngai a kan duh chuan tikhan kan duh ang a kan select khan-- apply tih hi kan hmet mai ang a tiang khan a awm ang a tichuan ta tang hian kan crop tha leh thei a kan duh chuan kan her sawn thei bawk a crop and rotate tih hi kan zu hmet ang a hei tihian automatic in a in crop a auto automatic crop khan a lo awm a duh chuan no crop . crop loh hian tihian hei a vai kan lak ang zawng zawng khan a a tih theih bawk a tichuan a sirah hian tihian kan pawt kual mai ang a tikhan manual in kan crop thei bawk a kan duh ang a nih hunah khan apply hi kan hmet leh mai ang a auto kha duh chuan kan select leh thei a duh chuan kan rotate thei hei tihian rotate kha kan hmet ang a. a in her kual thei bawk a ni tikhan kan duh ang kan tih hnuah apply tih kha kan hmet leh ang a chuan a in apply ang a duh chuan hei a clean theih bawk a an clean leh thei a chuan kan p d f siam tur kha phek khat ai tam a nih chuan in helai a plus sign hi kan zuk hmet ang a chuan scanner kha a rawn inhawng leh ang a hei kan ke vang a. tikhan a rawn in capture leh ta a hmu tichuan kan duh ber zel chuan plus sign hi kan zuk nghet leng a tikhan a lak ber zel thei a tikhan kan phek duh zat ang kha kan tihfel hnuah khan. ta tang hian kan duh bel leh pawh khan a zu ti bel leh zel thei a kan duh leh loh chuan discard ah hian kan zu hmet ang a chuan kan discard leh thei a chuan kan duh ang a kan tih fel hnuah khan next tih hi kan zu hmet ang a tikhan whatsapp khan pdf ah a rawn siam ta mai a. chuan tah hian a caption kan pdf hming tura kha kan duh duh kan ziak thei a test tih hian kan ziak mai anga chuan kan ziah zawh hnu khan send icon hi a thawn na hi kan hmu dang a tikhan a inthawn nghal ta mai a ni chuan hei pdf kan siam kha tikhan. hengte hian aw tikhan rawn siam a kan thawn chhuak thei a mar chu kha kan p d f siam kha keimahni a keimahni leh keimahni kan inthawn avang khan chu tang hian tikhan forward icon hi kan hmet ang a. mi dang hnena emaw group a emaw te khan kan thawn chhuak chhuang leh mai dawn a ni kha kha whatsapp hmanga pdf siam dan chu a ni a thirtu ten he video hi in lo tangkai pui ka beisei a inzavaiin hun hman nuam vek u le.